Aɣ tessalim laččan-agi ma yebɣa Rebbi. D naddar tmacahut-agi nneɣ, ddut-d kan semḥeset-as s rraḥa-nwen. Tmacahu, Lemcahu, ad tadef ɣer Rebbi amezrun d asaru. Yella yiwen n urgaz ikreh aṭas tiqcicin. Ihi, mi terfed tmeṭṭut-is adrum, yella d taqcict. Asmi akken ad d-terbu tmeṭṭut-is, ad tt-id-tafeḍ texreb-iyi akk yis lḥala, mi ara as-d-inin d taqcict. Ad yekker, ad tt-yeǧǧ i laẓ, tmeṭṭut-agi-ines, yerna ad tt-ikcem s teɣribt. Ad ittgalla deg-s, acimi tesɛiḍ taqcict? Lǧiran akk, medden akk, sferḥet akk irgazen n setti warrac, kemm i yi-d-tesɛuḍ ala tiqcicin. Ihi, akken akken, ad tɛiwed ad terfed, ad d-tarew taqcict. Daɣen, ad yuɣal ɣer tiggad-is, ad tt-ixelleṣ, ad tt-ixelleṣ akk tmeṭṭut-agi-ines, ay allaɣ ad tt-yeǧǧ i laẓ. Yettgalla deg-s, akken akken tesɛa-d snat, tlata, tis rebɛa. Ami d-terna tis rebɛa, ad yettmeǧǧid urgaz-agi, Abbuh, amek ara txemmeɣ i tmeṭṭut am tagi, ad tesɛu ḥaca tiqcicin. Ay ttmeǧǧid, ay ttmeǧǧid. Ay, ay, amek akkagi, amek akkagi, tameṭṭut yecban tagi. Ay, ad ttgellen medden i yissi. Ay, ttgellen medden i yissi, ay, at ulas i yesɛiɣ. Ay, tesweḍ akk leqhawi i yiɛdawen-iw. Tameṭṭut-is meskint ad tsusem kan, am akken d acu texdem. Iḥqer-itt, iḥqer-itt dayen kan. Ihi, Daru tiɛẓiqa n Ṛebbi tuqcict tullas kan ad ttimɣurent. Akken kan bdant ad ttimɣurent teqcicin-agi, iweḥc-itent, ar ɣur-s d acu d acu iwala deg-sent, d lfingit. Ad ittuɣu, a tameṭṭut, a tameṭṭut, sas-as-d tiqendyar, a win t-id-iwalan kan akka, ma yella win umuhwent ad t-ssufɣeɣ. Ur yumin ɣer-s Ṛebbi melmi ara ffɣent s ixxamen-nsent. Ad iɛeddi meskatit, ad asent-isers asiles, ad asent iqundiɛ tifunarin, ad ruḥent ar tala, ad awint isagamin, zemrent neɣ ur zmirent, ad kumasent, ad agment, cɣel n uxxam, gar-tent d tilawin uqbel lawan. Ihi, am akken d-inna, win t-id-iwalan kan ixḍeb-it-ed, app awi-tt, ur yesmuqul ara akk d acu-t. Win d-yusan kan yexḍeb, rfed. Rfed ur steqsay ara akk amek. Awi-tent kan. Ass n tmeṭṭut ay argaz s leɛqel ur k-itteffeɣ ara leɛqel. Aǧǧet ad nwali axxam n medden amek igan. Ini-as ur ttwaliɣ ara, ur ttwaliɣ ara, ḥmed Rebbi, ur yumin ɣas Rebbi melmi ffɣent. A win d-yusan d win, ama d aneɛyabu, ama d aderɣal, ama akken iga ad s-tt-fkeɣ. Ikerh-itent kan akka, ikerh tiqcicin s uqbel ad d-rrent. Ihi mi zewǧent, ta tuf iman-is, ta tufa iman-is. Tin ikkren ad tezweǧ, ad iweṣṣi deg-s, ad s-yini, atan s yixef-im, s yixef-im alukan ad d-tuɣaleḍ, err deg uɣyul, ḥaca-kum, ad wezzayleɣ ukud ara teṭṭseḍ. Dɣa tewḥic n tmeskatit. Akken iga zzher imqabel-it. Dɣa tin iruḥen ḥaca yes-sen, ad tewḥec ad d-uɣal. Xas tufa iɣeblan ma d nettat ad teqqim din. Ihi jḥuḍ jḥuḍ, tewweḍ-as axxam-is ur tt-yessefqad, ur t-yessefqad ara. Ur yessefqad ara tiqcicin-agi-ines. Yiwet seg-sent semman-as uxxam-is Timsellemt. Sawalen-as a Timsellemt, yerna-asen dderr awal. Uɣalen teṭṭef-asen d ṭṭbiɛa a Timsellemt, nettat imi tsell kan a Timsellemt i Timsellemt, dayen tuɣ tannumi win s-yessawlen-as terr awal. Jḥuḍ jḥuḍ, ad d-tarew teqcict-agi musemman uxxam-is Timsellemt. Tga-s akka temɣart-is. Ẓriɣ a timsellemt, s yixef-im, alukur ur ttqelliben ara imawlan-im, ad d-awin amek i ttawin medden, akken ilaq ar da teffɣeḍ axxam, anda m-ihwa ddu. Tewḥec meskint, baba-s igul, Balak ad d-tuɣaleḍ, tamɣart-ik teggul ad d-teffeɣ axxam. Nettat, yeḥḍer adaru amek ara texdem, teẓra imawlan-is ur ttqelliben ara fell-as. Tɛedda, tweṣṣa tameṭṭut, tenna-as ttxil-m, ma ur d-tewwiḍeḍ ɣer s imawlan-nni n tmara, Ayen i s-awen-d-teqqar temsellemt-agi, Aset-d, aset-d neɣ ad iyi-ssufɣen uxxam-iw, aha reggel deg-i, am ur d-tewwim ara lxir, ad tt-teffɣeḍ, ad teffɣeḍ axxam. Tɛedda tmeṭṭut-agi, tuṣel-d awal i yimawlan-is, i yemma-s, tenna-yas i Gellal i Gellal, yelli-m ad t-galen uxxam-is, am ur tent-tewwiḍ ara lxir mi ara d-irbu ad tt-id-ssufɣen.

Iruḥ, iwweḍ ar yiwet, ini-as amek i tgiḍ. Yemma mi i d-iceggan amek i telliḍ. Ini-as acakini, taseksut iwumi tt-greɣ tfuṛ, tacmuxt dugma teččuṛ, taguni war ṭhur. Iffeɣ-d ar berra yefṛeḥ, ini-as ad tt-yuɣ wara, ur yefhim ara lmeɛna. Ileḥḥu ileḥḥu yewweḍ s axxam wayeḍ. Yesteqsa-tt ini-s amek i tgiḍ. Ini-s acu ak iniɣ, tenna-yas tenna-yas acu ak iniɣ, icbura iɣerzen ikufan ččuren. Izzi-s i tini ruḥ ar tayeḍ, kul yiwet d acu i s-d-tenna. Atan mi d-yuɣa s axxam, ini-s i tmeṭṭut-is ur t-yuɣ wara. Ini-as akken llant akk rebḥent, ifet-iyi. Ini-as d acu i k-d-nnant. Dɣa yenna-as, ini-as tamezwarut, tenna-yi-d, ini-as tamezwarut ur tt-yuɣ wara, ini-as ad teqqar tagja n dduhwa teččur, tagejawt-iw teččur, taguni-w ar ṭhur, taseksut mi tt-ger ɣef ṭhur. Ini-as a yemma yelli terba ajerreẓ. Ini-as amek akka, ini-as ih, taseksut mi tt-tger ṭhur. Ulac acu ara d-ifuṛen deg-s. Aha kan attan iɛedda anda ireggel. Liṣaf ulac acu d-ifuṛen. Acimi ur tdugem ulac acu ara tesseqdec, akken i teqqim teččuṛ. I d amek ifehhem lmeɛna? Ihi, tameṭṭut-agi kullas ad neǧǧer deg urgaz-is. Ay argaz ad k-ihdu Ṛebbi nebded ɣef tullas-agi, ṛuḥ xir s ixxamen s tewlax, tettiṭeḥwin. Tɛedda, mi terba teqcict-agi, iɛedda iruḥ iwwi-yas amsaḍ n wezgir. D asawen, tezdeɣ di tsawet, ibubb-it, ibubb amsaḍ-agi n wezgir ay ileḥḥu akked tmeṭṭut-is, wwin-as lxir. Akken wwḍen, tsawel-as akka temɣart-nni i teqcict-nni, a timsellemt! Ɛeddi-s ad nekkes cciṭ-agi akkinna. Dɣa yenḥek, yenḥek mi kkes jaɣ awal-agi d temsellemt yerna terra-yas-d awal. Tenna-yas ɛeddi awi cciṭ-agi akkin. Iɛedda yerfed-d amsaḍ-nni n uzger. Ini yeṣṣafu di tbegit ciṭ. Ḥeṛṛem ad ad yuɣal. Mihwa yelli-agi ičči-tt neɣ melleḥ-itt akken mihwa xdem-as. Iɛedda yerfed-d amsaḍ-nni n uzger yerra-t-id. netta yuɣal-d yerra-t-id taqcict-nni kecment s teɣrit wten akk deg-s amɣar iwwet a tamɣart iwwet argaz iwwet wten-tt akk amek akka gan imawlan am iga dagi wwin-d wwin-d lxir rran-t netta yelḥek imi s-tenna ɣef imsellemt i ged i ged ciṭ imi s-tenna ciṭ Ya d ikes-as akk, ini-as ihi, ulac akk. Ya d ini-as niɛma tameṭṭut, fkiɣ-t-ed am akken d lmut i mmutet, ur ttruḥuɣ ɣer yiwet tin ibɣan ad tsellek aqerru-s tin ibɣan ad teqqim. Nekkini kerheɣ-t-ed seg wasmi i d-jewjent neɣ s uqbel. D tagi d tamacahut i wen-d-wwiɣ ass-a, ttmenniɣ ad ken-id-iɛǧeb, ttmenniɣ ad iliɣ fessuseɣ fell-awen. Tanemmirt widak tidak i ken-id-itebɛen am mi d tura,